orit toda kuti tienderere mberi eh, tichaenda futi last point yedu tataura nenyaya yelimitation kuti iripo pakulimita toda kuti tiende kuna job chapter 1 eh, job chapter 1 pavhesi ya 11 tione kuti iri kuti kudii tione kuti hapana point yatingawana here asi tambanudzai henyu ruoko rwenyu zvino murove zvose zvaanazvo ipapo achakushorai pachena iyi inyaya yasatani paanoenda pamberi pajehovha mwari varanda vamwari vachipa zvipiriso obva ataura namwari otaura kuti onzi namwari wamboona here muranda wangu jobho zvonzi e muranda wangu jobho akatendeka otaura kuti enda muona but muranda uyu angatadze kutendeka sei kwamuri nekuda kwokuti makaisa ruzhowa paari ndobva zvanzi chienda bvisai ruzhowa rwamakaisa paari nekuti mukabvisa ruzhowa rwamakaisa pana job zviro kwazvo achakutukai pameso yenyu saka muri kuona imwe point inovinga madhimoni point inovinga madhimoni ndeyekukutomenda is to torment kana uchinge watomendwa inenge ichida kuti rinenge richida kuti iwewe uzonetsana namwari to bring confusion muri kuona zviri kuitika because satani akataura akati kana mukabvisa ruzhowa achakutukai saka dhimoni rinouya rogona kukupa kutambura charinenge richikupa kutambura rinenge richitsvaga kuti utukane namwari ndoimwe purpose inovingwa nemweya yetsvina iyoyo kuti iwe usvike kublema mwari ndosika muchiona kuti munhu akatambura anotanga kutuka mwari muri kupaona munhu akasangana nemachallenges aanosangana nayo the first person waanoblema ndimwari saka chinoitika ndechekuti dhimoni rinogona kutumwa pauri kuti rikonzerese confusion kana kuti rikonzerese rikupe maproblems ukarwarirwa unobva watuka mwari because unoona kunge mwari vasisi vasisachabatsiri ndeimwe yepurpose inovingwa nedhimoni iyoyo e, toda kuti tiende futi pana jobhu ipapo pajob chapter 2 iyoyo toenda pavhesi 9 regai tiende pana job chapter 2 pavhesi 9 tione kuti iri kuti kudii job chapter 2 pavhesi 9 nekuti madhimoni ane zvinhu zvakawanda zvaanoda hanzi ipapo mukadzi wake akati kwaari ucharamba ucharambira nazvino pakururama kwako here shora mwari ufe muri kuona yandanga ndichitaura yeconfusion iyai anoda kuti pasave ne a good relationship between iwewe namwari saka zvarinoita zva dhimoni kana richinge rauya pauri ka rinoita zvinhu zvinoita kuti ukese mwari dhimoni rinoda kuti ukese mwari kuti pasave ne a good relationship between iwewe namwari ndeimwe yezvinovingwa nemadhimoni pauri mm.

munoda kuita kuda kwakai, kwakaipa kwababa venyu iye wakagara ari murevi muvurayi kubva pakutanga haamiri muzvokwadi nokuti maari hamuna zvokwadi kana achireva nhema anoreva zvake nokuti ndiye wenhema uye baba vadzo ipapa apa pari kubuda poindi yekuti chimwe chinovengwa nedhimoni ndechekuita kuti ugare muchivi kusvika papoindi yekuti you become sin conscious kwete sin conscious actually but hauchavi sin conscious muri kuunzwisa zviri kutaura nevhesi because iri kuti hanzi kana satani achireva nhema anodzitaura naturally saka iwewe uri panatural state zviripo zvimwe zvinhu zvausingagone kuita but dhimoni rikakugara rinogona kuita kuti unogona kunyepa to an extend yekuti vanhu vanoshamisika nazvo iwo zvisingakuvhundutsi unogona kubaya munhu nebanga zvikasakushamisa kubayira munhu 5 randi unogona kudzipa munhu akafa saka chariri kuita ndechekuti urambe uri muzvivi usavhunduke zvivi saka dhimoni rinosvikosapresa chinhu chinorohwa nehana mauri saka rinenge richida kuuya kusviko kusapuresera zviya zvekuti iko zvine zvigara tichiparidza kudaika chinhu chinoita kuti kuti ah, chinhu chinenge chokwadi ichi chinosapureswa saka chinhu ichocho chikasapureswa ka then it means kuti hauchisina chinokudii chinokuvhundutsa kuti uti ah but izvi zvinenge zveshuwa izvi saka dhimoni rinouya kuti urarame life yezvivi iri continuous usingagone futi kubuda muchi mulife yezvivi yauri kurarama sezvataurwa kunzi satani anoreva nhema ende anodzitaura ari so conscious asina kana chinhu chekuti chiri kumuvhundutsa pakudzitaura ipapo ndeimwe yemapurposes anouya kozoita futi nyaya soul ndeimwe yepurpose yekuti anenge achida kutora soul yako kuti soul yako iite belong to the devil ndimamwe emapurposes anovinga satani iwayo toda kuti tigozopa next chapter yedu toda kuti tigozotsanangura kuti sei madhimoni ma, ma rinouya sei pamunhu tataura kuti dhimoni chii tikataura mapurposes aro toda kuti tione kuti rinouya sei pamunhu rinongouya richibva uko here rotosvikoti pfee pamunhu Eh, chii chinomboitika toda kuti futi tigozodzidza kuti iwewe semunhu unokwanisa here kuzviona kuti no ndinogona kunge pamwe ndine imwe area yangu yakatobatwa nedhimoni ndezvimwe zvezvinhu zvatoda kuti tigozotarisa masainzi ekuti munhu anokwanisa kuzviona here toda kuti tigozotarisa futi kuti deliverance yacho how do you minister deliverance kana munhu achinge aita se kana munhu uchinge wasangana netsaona yekuti pamwe wapozeswa nedhimoni maareas atichazobata kunext chapter yedu iwayo saka munogona kuzotarisa next video ichazoupload inenge ichitaura nezvemadhimoni tatenda